Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela laha ka nkandziyiso loyi lava ka hi vulavula hi swilo swimbirhi ku nga xiyimbeleri papa rhula ntukulu wa n'wachapo hi tlhela hi ya vulavula hi xiyimbeleri mr post mr power siku liyeza ndlovu Se hi fike hi vona xiyimbeleri Mister Post va vekela khadi ra le bangini. Va lo fika va post-a khadi ra vona ra le bangini ivi va nga vuli nchumu. Se loko hi landzelerisa vaseketeri kumbexana valandzeri va xiyimbeleri Mister Post hi vona lava koxeke leswaku ri Mister Post a va post-i vuxokoxoko bya vona bya le bangini hikuva vaseketeri va lava ku hoxa mali eka xiyimbeleri Mister Post. Xana swi vangiwa hi yini leswiwani ke? Namuntlha hi fike hi vona xiyimbeleri Doctor Joe Shirimani endzhaku ka loko va ta va va biwe ngopfu hala ka ti-iTunes va fike va kombisa leswaku ri ku va munhu a va ka xiyimo xo sungula eka ti-iTunes a swo vula ngopfu nchumu va tlhela va kombisa leswaku ri vona va ta endla mali yo tala hi tlhelo ra ti-gig va tlhela va kombisa leswaku ri vunanga bya vona byi ta twakala ngopfu evanhwini Se tanihi ku xiyimbeleri Mister Post swi tikomba nga ku va le ku pfaleriweni loko swi fika eka ti-gig, sweswo swi fike swi tlhava kumbexani ku vavisa vaseketeri va xiyimbeleri Mister Post laha va nga teka xiboho xa ku kombela vuxokoxoko bya xiyimbeleri Mister Post bya le bangini ku va va ta hoxa mali eka xiyimbeleri Mister Post ku komba nseketelo eka xiyimbeleri Mister Post endzhaku ka loko va ta va humesa album ya matimba swinene. A swi tekanga nkarhi hi vone xiyimbeleri Mister Post va vekela khadi eka xiyenge xa mabulo xa Facebook A va vulangi nchumu lo fika va vekela khadi ntsena. Laha hi nga vona van'wanyana va vaseketeri va xiyimbeleri Mister Post va sungule ku va va chela mali, leswi nga mhaka ya kahle swinene. Loko hi hundzeka yaleyo, hi vone xiyimbeleri Papa Rhulani Ntukulu wa N'wachapu na vona va karhi va koxa mali eka Lekker Stylist. Endzhaku ka loko va ta va feature-riwini eka risimu leri nga thyiwa leswaku Ni Kombela I Chuza. Eka risimu leriwani xiyimbeleri Papa Rhulani va kona lahaya naswona loko hi languta vuxokoxoko lebyi nga tsariwa eka risimu leriyani, Vito ra xiyimbeleri Papa Rhulani a ri tsaliwangi, ku fike ku tsariwa leswaku Ni Kombela I Chuza featuring Jay John The Big Baby and Salam The Producer. Vito ra xiyimbeleri Papa Rhulani a ri tsaliwangi laya and loko hi karhi hi yingisela risimu leriya ku na laha ri fikaka ri ku, Wo ni jikela, I rito ra xiyimbeleri Papa Rhulani kambe a va tsaliwangi laya. Se hi fike hi vona nkandziyiso wa xiyimbeleri Papa Rhulani Tuvula N'wachapu laha va nga ku koxeni ka mali eka Lekker Stylist va kombisa leswaku eka nghoma liyani va fiyicharini kambe a va dyangi na peni kumbe a va hakeriwangi nchumu mara vona a va koxi mali ya ku ringana gidi va tsandzeki na ku va va nyikiwa mali ya ku ringana ntlhanu wa makume kumbe hundred rhandi. Loko hi ta va hi vone risimu leriwani ri ta va ri humile masikunyana ndzhaku, hi swi vonile leswaku ri Papa Rhulani a va tsaliwangi, kambe hi swi twa leswaku ri eka risimu leriyani ku na rito leri twakalaka leswaku ri laha ku yimbelela Papa Rhulani, kambe a swi kombisiwanga eka nghoma leswaku ri Papa Rhulani va hoxe xandla eka risimu leriya. Nkandziyiso wa Papa Rhulani hi lowu. ku hakeriwa gungula ku laha hambi ma n'wini ngo wa ni jikela ya Eh. Manje swi twa papa ri ambela. hi mina lawa vanhu va kota mali swa timali Ama swi mara va a ni khola jikela he marana ni na manje swi twa mara ni nga ri sure sure. vanhu vo tala va kha va phikizana ndzi ni fonela mufana un'wana vhele va ku hayi i hosi ya ka gaza leyi Manje swi twa Ni byeleni. papa. no no fonela ku avuxeni a swi kona ene a swi tiva ku a ni na problem ma yi khoma ku yi njhani mara so yini mara na se va ta ku hayi mina hayi ni sungurile a tsandzeka na humesa rhandi sio yini leswi va ambalaka tisuti vanhu lava ke mi byeleni suti va leswi va ambalaka tisuti okay mi nghene xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela